Manjalang paringatan Hari Ulang Tahun Kamardikaan nang ka tujuh puluh dua, tanggal tujuh belas Agustus dua ribu dua lima, Palui wan buhannya sibuk bilang kada kalihatan talinga lagi, sabab ulih Palurah buhannya ditunjuk sabagai panitia palaksana kagiatan di tingkat RT, katuanya Palui. Umai. Kawan kita inilah wayahini marangkap jabatan. Jar Garbus manyindir Palui, rangkap jabatan apa aku, Bus? takun Palui kada paham. Partama, sabagai katua panpel kagiatan tujuh belasan tahun ini, jalas Garbus. Tapi nitu gasan kagiatan susial kamasyarakatan, lain jabatan nang jadi baras, Bus ai, jar Palui tatawa. Tarus nang kadua napa lagi nang kujabat? takun Palui pulang. Nang kadua, jabatan sabagai kapala suku, jar Garbus mangalakak. Bah jua ikam ni, Bus ai. Nitu jabatan nang kada ba-SK. Nitu idabul bubuhan ikam haja, sanggah Palui sambil tatawa. Ayuha, Lui ai. Nang jalas nitu marupakan sabuah kaparcayaan urang awan ikam. Amun kaya buhan kami, utungannya haja ada, tapi jahitannya rantas, jar Tulamak manimbrung. Tuhirang nang pina hinip matan tadi rupanya inya maranungi makna kamardikaan. Kada karasaan, Lui lah. Kita mardika sudah manuju puluh dua tahun, tapi panghidupan wayahini asa sasaimba ngalih, ujar Tuhirang datar. Sual kanyamanan hidup tu rilatif, Tuhirang ai. Bagi marika nang pas kana lurungnya, tantu kahidupan wayahini nyaman baginya. Tapi bagi nang sakit, lain pulang kisahnya. Nang panting kita harus tatap manyukuri nikmat kamardikaan nang sudah dibarikan Tuhan awan bangsa kita. Sabab, sasakit-sakitnya kahidupan wayahini, masih kada sabarapa dibanding sakitnya kahidupan padatuan kita bahari wayah jaman panjajahan Walanda dan Japang. Istilahnya kahidupan waktu itu bilang, sakit pada kayap. Nitu nang harus kita syukuri, buhannya ai. Wan jua kita harus bisa maharagai jasa para pahlawan ka suma bangsa nang sudah bajuang dangan saganap jiwa raga, sahingga kita kawa jadi bangsa nang mardika, palui manggugah rasa nasiunalisme kakawanannya. Lalu, kira-kira napa kagiatan nang cagar kita gawi gasan mamariahkan tujuh belasan tahun ini? takun Tulamak awan Palui. Nang partama rancananya lumba panjat pinang, jar Palui. MUN Panjat Pinang tuasa biasa haja sudah, Lui ai. Tahun sumalam. Panjat Pinang jua, jar Garbus mambahas. Tapi untuk tahun ini babida, Bus ai, jar Palui. Napa parbidaannya? jar Tuhalus. Kita maadakan, Panjat Pinang husus sagan ibu-ibu atawa bibinian, jalas Palui. Uma. Lui, kira-kira adalah buhan ibu-ibu nang hakun umpatan? jar Garbus ragu. Sakarang jaman imansipasi, Bus ai. Aku sudah batatakunan wan buhan ibu-ibu mancari infurmasi. Tarnyata sambutannya luar biasa. Ada nang minta daftarakan langsung wan aku, jar Palui mayakinakan wan buhannya. tujuh belasan. Pas hari, H, palaksanaan kagiatan, dasar bujur pasartanya banyak banar, nintu jua panuntunnya. Karna nang mamanjat pinang tu husus bibinian, maka panuntunnya pun hibak bibinian jua. Kada ibu-ibu di rw Palui haja, tapi jua ibu-ibu matan kalurahan. Sualnya panjat pinang bibinian itu hanyar suah sakali tu haja diadakan, sabalumannya kada suah. Samantara itu bagian bapak-bapak garunuman. Tapaksa manguhup mi instan saurang karna nang bini hari itu kada bamasak. Cucuk banar gara-gara gawian si Palui inih, garunum bapak-bapak nitu. Diantara pasarta ada ibu nang lamak banar baingkut ka puhun pinang sabagai papandal. Ibu nang kurus-kurus badua nang tukang naik bajajak di bahu ibu nang lamak tadi. Imbah itu kawan nang saikungnya bajajak pulang di bahu kawan nang partama, batumbang. Salanjutnya hanyar dangan bantuan tali nang diikat ka puhun pinang, ibu nitu naik bakayakat tunggal dikitan. Karna lincar, ada pang dua talu kali sidin taturun mandarusut, tatuyuk batatalu wan ibu nang lamak tadi. Urang-urang lucut manawakan buhannya. Tapi samangat ibu-ibu nitu tatap manggabu-gabu. Apalagi MUN buhannya batingadah malihat hadiah-hadiah nang galantungan di pucuk puhun pinang. Ada amplup nang baisi duit, isinya ratusan lima lambar, jar Palui kuriak-kuriak mamadahakan di mik panitia, ada paralatan kusmitik, ada salup, ada rice cooker, ada sambaku. Pukuknya taliur tu pang MUN ibu-ibu nitu malihat hadiahnya. Barakat parjuangan nang kada manganal uyuh, maskipun awak basah bacalumut awan lumpur, akhirnya ibu nitu kawa jua sampai ka apalang kayu nang dilingkari paring, Wadah manggantung hadiah-hadiah. Urang-urang baampikan, tarlabih lagi anak dari ibu nang mancungkung di pucuk puhun pinang tarsabut. Inya baampik sambil kuria-kuria kasukaan. Imbah tuntung mamutiki hadiah-hadiah, si ibu nitu basiap-siap handak turun. Tapi bagitu sidin cangang ka abawah, hanyar timbul asa marawan. Sakalinya ibu nitu katakutanan, rupanya sidin marasa gamang di katinggian. Tadi waktu sidin naik kadada cangang ka abawah, sakarang pas handak turun hanyar teaitihi. Parasaan gamang mahantui sidin, napa ada sidin kuriak-kuriak minta cariakan tangga. Palui wan buhannya abut mancariakan tangga. Sanunu handapat, tangganya handap-handap. Laki si ibu nitu jua kalang kabut malihat bini kuriak-kuriak katakutanan. Capati tangganya disambung-sambung, jar Palui manyuruh buhannya. Kapada ibu kita nang di atas puhun pinang supaya tanang, jangan kuriak-kuriak. Bapingkut pisit-pisit, kami sadang bausaha manyambung tangga dulu, ujar Palui mahalau-halau malalui mik. Tahun dudi kada usah lagi panjat pinang bibinian kaya ini, Lui ai, ujar Tulamak sambil takuringis maingkuti tangannya nang bangkak. Inya tacatup tangan wayah bahancap-hancap manyambung tangga. Kisah selesai.